A mir si rëm zréck bei onsem Patienten hei am Zänndokterbüro. Monsieur, maacht mol wann Schritt de Mond grouss op a sot Ah! Ah! Okay, dat war net witzeg. Mir sinn nach ëmmer am Keller vu Repcon a mir hunn Gott sei Dank déi blöde Schëssel fonnt. Dann ass dann een d'Leit net luut, gell? Dann, da verpasse se natierlech erëm eng. Elo wäerte mer och dohinne kënnen, déi Dir opmaachen, an da kënne mer deen, déi mexikanesch Pattsituatioun hei och, nee, dat ass eng Dir, déi hunn ech guer net gesi gehat, kënne mer déi och e bësse méi ziviliséiert reegelen. Schrank leer, Schrank leer, Schrank leer. Sou, dat heescht, mir maachen et emol hei erover.

Ech mengen, méi wéi ee Begleiter sinn net méiglech hei. Hei wäert da wéinst och eppes vu Wäert fir mech sinn. Natierlech, dat huet mech och gewonnert, gell. Ni ass eppes fir mech, no. Jo, deng Chicks ass dout, ne? Dat heescht, hie ka lo friddlech ofzéien a kumme fir de Big Daddy do hannen. Nee, natierlech ass et kee Big Daddy. Hie ka mer fir deem seng Stealth Boys huelen. Da si mer déi zwee lass mat enger friddlecher Léisung. Dat ass da mol eppes. Mä gëtt et dauernd Geballers a Rassismus géint Gulen oder géint Nordvolk? Déi Nordvolk erënnere mech ferm un déi, ok se gehéieren och zu der selwechter Arméi, de Meister, wéi verschidde Leit vun Esch wëssen, war jo am Fallout I mengen ech, war de Meeschter vun der Super Mutant Army, ne? An dozou gehéiert dann och d'Nordvolk, dat ass dann eng speziell, mee dat ass esou.
Du der Oh shit nee nee mat dem falsche geschwaart Okay schnell laden Okay mir mat dem falsche geschwaart Wie war ass de der Rose mat eis ginn Laden ähm, Wie war ass de der Rose mat eis ginn Zum Salon verstan Entler sag du der der mein Ech seeën eng Menge. Firwar ass hie lo rose mat eis? Well ech elo fir déi zweet Kéier gefrot hunn, oder wat? Na wat, mir ginn dann enker séier an de Keller, ier en hien erëm hei duerchdréit. Ech mengen, dass dat ech e scho e puer Mol gefrot hunn. Oder wat, mir ginn hei Gefängnisschlüssel. Gemengt ganz Jana ka widerhuelen hei. Ech mengen ech däerf et e puer mol froen, well dës dreet sech duerch. A wann lo duerchdreet um Endeffekt dann soll eben duerchdreen ass mir nach egal. Ech lo alles gemaach fir dass hei eng friddlech Lesung fonnt gëtt, ausser dass ech all gesinn Kollegen Ok, dass meng Kollegen seng Kollegen ofgeschlacht hunn, bis e si och op mech lassgaangen, dat ass jo eng aner Saach, ne? Dofir kann ech jo net. Ja, ja, ja, deng Frëndin ass dout, dat ass kacke, ok. Sou, da gi mer elo bei den Harland. Dann sollst du awer gefällegst och all seng schäiss Minne mathuelen an esou, wou se elo leien huet. Ja, ech hunn en A dofir. Ech weess och, dass do Minne leien. Dat hunn ech op den éischte Bléck gesinn mat mengem Hawk Eye. Am Endeffekt wäerten da gar keng Stealth Boy leie, gell? Dat, dat, dat ging jo nach feele, gell? Et war wareg, dat war den Opa.

Ich breche Richtung Oberfläche auf. Okay.
Ech wees dass hei Minnen ein. Also déi si lo fortgaang well hien och fortgaangen ass. Ech war mer awer do net esou sécher.
Ich bin ziemlich beschäftigt hier unten um ein.

I'm ready for you bitch So hei konnte mer duerchgoen nach ouni Problem. Putain, wat mer, putain, déi Missioun se geet schon zimmlech laang, gell, fannen ech. Mee e bësse bedréckend Atmosphär ass ni schlecht. So, ech hoffen du gëss net rëm angry géint eis. Okay. Okay, okay, du frecks Kolleg. Du wolls et héieren.

Coca-Cola hat. Purified Water hat. So. Mir muss lo mat dem Tippsche schwätzen. Jolo all gëtt nach Volker vertrieben. Da konnte ich wohl den anderen net hëllefen. Sorry. Ähm. Ah, ass e bëssen traureg, mä wa se net méi schlau sinn, da sinn se eben net méi schlau, da kann een näischt drun änneren. This is life, bitch. So, mer goe mer direkt mol hei dem Jason Bright berichten, dass mer erëm kënnen erofgoen. Ih, elo gëtt et ugly face. Stoßstangenschwert, dat kann man sécher irgendwo verklappen. Ja, esouvill zu der Elite des Meisters, ne? Also, en. Wasteländer vu Level 7, putain, hätt ech net geduet. Naja. Dëm. Ah, ech gouf dun e Radiosignal bei. Fir gär wësse dat fir eent ass, wéi ech eranner komm sinn. Black Mountain Radio. Nee, do leeft Musek.

Deit dir dat Masseger kromm korken? Nee natierlech net, wär och ze vill Gléck gewiescht. Dir luet dat Gewierz awer zimmlech séier, gell? An authorized personnel only. Gesitt emol är Dämonen. Dei aner muss iwwerreagéieren, bitch please. Na na na na.

Euh jo, Schrott hei ass näischt, Regal, wat läit 'n hei? Wat hu mer hei? Erëm nëmme Ramsch, Ramsch, Ramsch. Uh, radioaktiv Fässer, dat ass jo zimlech berouegend, muss ech mol esou soen. Bei 12 Minutten, mir wäerte jo déi kack Quest hei elo iergendwann enker fäerdege gär. Ech wëll och e bësse weiderkommen. Fuertes.

Jo ech si jo na net fort gell. Jo d'Fro ze stelle brauche mer jo net. Mir wësse wat dat do ass. Raumanzughelm, Weltraumanzug. Dee kënne mer net vläicht verklappen, mee elo net well ech hunn absolut keng Plaz. Wat hu mer nach hei, wat hu mer do, Stealth Nanobots Implant, okay.

Ah, mir sinn dobaussen. Cool, wou si mer hei? Ah, mir sinn direkt niewent der Déngens, okay. Oh, dat do gesäit guer net gesond aus. Wéi radioaktiv ass et do? Oh. Nein, nein, nein, das ist gar nicht fein. So. Ähm, Aufgaben. Kann Brennstoff für die Raketen finden. Okay. Gegenstände. Ne, wir mussen bei äh, Weltkarte gehen. Das wir direkt gegenüber. Hier. Dat heescht, mir ginn op den Ouweck an da gi mer do iwwer d'Bréck. Schéint dach, wéi wann déi gréisste Schei. O, ech drecke mech grad. O mäi Gott, war dat do gutt! O, herrlech! Wéi laang hu mer iwwerhaapt? Et ass schonn aacht Auer! O, greio! Mä mir mussen elo hannen hinner. Ech ginn elo mol kucken, fir wierklech nach déi Quest hei ze beenden. An dann loosse mer et fir haut mol erëm gutt sinn. Hey, do ass nach emol den, wéi heescht se, den, den, nun fällt mer net an, den Victor, stëmmt. An do hannen missten eis Industrieruinen sinn. Mir, mir maachen ons mol einfach op de Wee dohinner. Ech repsen net am Moment, dat ass, dat ass net wouer. Wat läit do vir?

Oh wat? Muss ech echt bon mir ginn déi ass dat eng Uertschaft wou mer da kënnen dat kënnen schaffen gell well mat deem Gepäck wat mir dobäi hu mengen ech net dass mer kënne vill mathuelen do ass schonn Info Géigner do gesäit aus no Gecko.

War du schon mal alles? Oh oh. Haha, Headshot, Bitch. So, und Rest? Für die Bruderheit.
Zum Glück legt den Schaman den so krass bei.

Ok ähm Fallout ass grad ofgeschmiert. Ech probéieren et elo mol lafen ze kréien, wann net dann géing ech soen war et dat mat dëser Folg. Ech géing nee ech géing wierklech soen dat war et mat der Folg an da gesi mer ons bei der nächster Folg erëm vu Let's Play Fallout New Vegas. Merci fir d'Nokucken. Ciao.